Salam mähriban doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar! Öýüňize bereket, ömrüňize bereket! Bu gün ýigrimi birinji mart. Ýigrimi birinji martyň türkmenler üçin, diňe bir Türkmenistandaky däl, bütin dünýädäki türkmenler üçin, şeýle-de türki halklar üçin gaty uly taryhy ähmiýeti bar. Ýigrimi birinji mart, ilkibaşda, Biziň ata-babalarymyzyň gaty elhenç gyrgynçylykdan gaçyp, daglaň arasynda gizlin bir jülgede, bukuda ýaşap, şo taýda täzeden köpelip, güýçlenip, özüni hemmetaraplaýyn kämilleşdirip, Soň rowaýatlarda aýdylyşy ýaly, demirden bolan dagy eredip, erkinlige çykyşynyň, ýagny täzeden taryhyň sahnasyna çykyşynyň güni ýigrimi birinji mart. Şoň üçin ýigrimi birinji mart direliş güni, täzeden taryhyň sahnasyna çykyş güni ýa-da erganakon güni. Ergenekon jülgesinden çykyş güni höküminde gutlanypdyr. Ondan soň taryhyň sahnasynda öçmejek yzlar galdyran Oguz han atamyz ýigrimi birinji martda dünýä ineni üçin hem bu gün, ýagny ýigrimi birinji mart Oguz güni, Oguz baýramy höküminde gutlanypdyr. Şonuň ýaly-da ýigrimi birinji mart biziň gadymy on iki haýwanly ýyl hasabymyza görä, täze ýylyň täze güni, ilkinji güni bolansoňam, by Täze ýyl baýramçylygy höküminde gutlanypdyr. Ýöne soň bu günüň ady Täze gün diýen parça bir ada öwrülipdir. Newroz, ýagny Täze gün hökmünde. Ýöne biz buny öz milli baýramymyz bolansoň, parsça at bilen däl-de, türkmen ady bilen gutlaýas, ýatlaýas we gutlamaga, bellemäge şundan ata-babalarymyzyň tejribelerinden ylham almaga dowam ederis. Şoň üçin, mähriban doganlar, Nähili atlandyrsaňyz atlandyryň, bu biziň milli baýramymyz. Şonuň üçin hem ýigrimi birinji mart, Oguz güni, Oguz baýramy, Ala ýazyň, Bahar ýazyň, Soltan güni, Täze güni, Täze ýylyň täze güni. Şu baýramçylyk bilen, Bahar baýramy bilen, Täze gün baýramy bilen, Direliş baýramy bilen, Oguz güni, Oguz baýramy bilen Bütin dünýädäki türkmenleri tüýs ýürekden gutlaýan. Hereket atly birleşen türkmen halk frontunyň göreşiniň adyndan, hak bileleşiginiň adyndan şol wagtyň özünde-de bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýylyň Ýigrimi birinji martynda Türkiýäň paýtagty Ankara şäherindäki Gazi uniwersitetiniň düşelgesinde guramaçylygyny bilelikde gurnan Nowruz baýramymyzda düýbi tutulan Dünýä Türkmenleriniň hereketiniň döredilen güni bolansoň, başga bir tarapdanam, Biziň türkmenleň biri-birini tanamagy, biri-biri bilen ysnyşmagy, gatnaşyklary ýola goýmagy, iň soňunda-da, iň soňky tapgyr höküminde-de bilelikde öz ykbally geljegi üçin göreşip, ýeňişli sepgitlere ýetmegi maksady bilen döredilen we şol ugurda iş alyp barýan Dünýä Türkmenleri Hereketiniňem ýigrimi birinji mart döredilen güni. Şu gün ýigrimi sekiz ýyl bolýar Dünýä Türkmenleri Hereketiniň döredilmegine. Dünýä Türkmenleri Hereketiniň döredilmegine. Türkmenleriň biri-birini tanamagyna, ysnyşmagyna, gatnaşmagyna, gatnaşyklary açyp gatnaşyklaryny kämilleşdirmegine we şu gatnaşyklaryň indi iş hyzmatdaşlygyna, bilelikde, Türkmenleň ýagty geljegi üçin, eşretli geljegi üçin ýeňişli sepgitlere ýetmek maksady bilen, täze sepgide ýetirilmeginde we täze sepgitde-de üstünlikler gazanylmagynda möhüm rol oýnan egindeşlerime, göreşdeşlerime, dünýä türkmenleriniň öňdebaryjylaryna, sungat we medeniýet işgärlerine, intelgensiýa wekillerine, öňdebaryjy ýaşlaryna, ýaş-kiçi ýaşulularyna hemmesine çäksiz minnetdarlyk bildirýän we şu günki goşa baýramyň dünýä türkmenlerine bagt getirmegini, şowlulyk getirmegini, şu günden başlap, bütin dünýädäki türkmenleriň her biriniň görjek gününiň, ýaşajak ömrüniň her pursatynyň bahar-ýaz ýaly bolup geçmegini Beýik Biribardan dileg edýän. Mähriban doganlar! Nowruz baýramyňyz, bahar baýramyňyz, Oguz günüňiz, Oguz baýramyňyz, Direliş günüňiz, Ergenokon baýramyňyz gutly bolsun! Milli baýramlarymyzy ýaşadalyň! Milli baýramlarymyzy ýatdan çykarmalyň! Milli baýramlarymyza gowy düşüneliň! Mundan soňky nesillere ata-babalarymyzyň däp-dessurlaryny dowam etdirip, miras goýaly. Toýlaryňyz toýa ulaşsyn, baýramlaryňyz baýramlara ulaşsyn! Nowruz baýramyňyz, bahar baýramyňyz, direliş günüňiz, Ergenekon baýramyňyz, Oguz baýramyňyz we Oguz günüňiz şeýle-de, gadymy on iki haýwanly ýyl hasabyna görä Täze ýylyň täze güni hemmäňize gutly we düşümli bolsun mähriban doganlar. Saglykda we toýda görşeliň. Sag boluň.